Ko te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi kua whakaae kia rongo whāwhai i te kerēme a Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori mō te korenga o te Karauna i whakahōnore i ngā mātāpono e whakahaerehia ai ngā kura. I ngahoro ngā whiringa kōrero i waenga i te Karauna me te Rūnanga mō te kerēme e whakapae nei kāre i tutuki te Karauna āna herenga ki ngā whakahaere a ngā Kura Kaupapa Māori. Kua hoki atu te Rūnana ki te Rōpū Whakamana mō tētahi whakataunga ā-ture. Nā, ka hāngai pū te uiuinga nei ki ngā tukanga whakahou i te kaupapa mōna kura anamata. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō tēnei take kua hono mai a Rāwiri Wright nō Te Rūnanga Nui, ōna Kura Kaupapa Māori ināianei. Rāwiri, tēnā koe nau mai ki te hōtaka. A tēnā koutou. Rāwiri, nā te aha i hinga iho ai ngā whakawhitinga kōrero? Ā,
poto, poto noa iho te whakamahuki. Ā, ki a mātou, kīhai te, te Tari Mātauranga i mahi tika, i mahi pono ki a mātou mō te, te whanaketanga me te oranga tonutanga me te mana motuhake o te Kura Kaupapa Māori aho matua ki runga, ki roto i ngā ringaringa o te rūnanga nui, ā, te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori. Koia. Mm, mm. Nā, i whakaae te kaiwhakawā ki tā mātou i nawe ai.
Nō reira, uh, koena rohe, he aha atu nā take uh, nui i tukitukihia ana ki waenga i a koutou uh, o te rūnana nui me te karauna? He aha nā mea i puta mai?
I te tau 2019, I arotakengia te āhuatanga o ngā whakahaeretanga kura katoa, ngā kura mō apōpō, kura tūāteniteni, ā, i puta te pūrongo, ā, i whakaae ko tētahi o ā rātou taunakitanga, ā, kua tae ki te wā me tuku atu ki ngā ringaringa a te Māori te whakahaeretanga o te pūnaha mātauranga kaupapa Māori. Hoi anō, ā, kāore te kāwanatanga e whakaae ana ki tērā. Kei te piringi tonu rātou kia pupuri te mana whakahaere o te mātauranga kaupapa Māori ki roto i ō rātou ringaringa reo. Ko mātou e mea ake, ko tō te rā ki tērā whakaaro. E oho, ko tāiki te wā, me whai wāhi ai tātou, Māori mā, te Kōhanga Reo, Kura Kaupapa Māori, Kura ā-Iwi, ki te mahi ngātahi ki te whakahaere i tētahi ara whakarārā, whakarārā, ā, waiho mā te Kāwanatanga, te taha ki te Kāwanatanga, ngā kura a te Kāwanatanga, waiho ki a tātou te whakahaere o te punaha mātauranga kaupapa Māori, ka mutu.
Nō reira, ka hoki atu koutou ki mua i te aroaro o te Rōpū Whakamana i te Tiriti. He aha nā ō koutou tūmanako ka hua mai i tēnā? Ehara i te mea he hokinga, he taenga tuatahi atu. Nā reira, ka whakatakotohia ēnei kōrero katoa. He nui ngā nawe, hoi anō, kei te kōrero mō tēnei nawe o tēnei wā, Āe, ka ao rānei, e tika ana ngā mahi a Te Tari Mātauranga, a te Karauna ki te tohu, tohu mai me pēnei, me pēnā koutou Māori mā i roto i te ao mātauranga. I te kī mātou, kāore i te tika, ā, kāore rātou e, e whakawhanake tika ana te āhuatanga o te ao mātauranga kaupapa Māori. Ki a mātou, he mahi paewhu whakahanumitanga e haere tonu ana i tēnei rautau 21, whakamutu ake. Ka pai, raore ko Pou te wa ki a tau Engari tena koe i wau na korero a tapiri atu Meri Kirihimete.
Ki a koe, otira ki a koutou katoa.
Hei kona.